pura cari jalur nah kode kawan ai kan. Jangan lupa tombol subscribe nya ya. Kada nyaman nya kawan ai handak wan gadis warung

Halo kakawananku berataan dimanapun buhan ikam berada kawanlah disitu jua aku ada kawanai nah ya kalal jadi kali ini kawanai selamat datang gasan buhan ikam selamat datang dimana lagi amun kada di OG channel ni kawanai nah ya kalo nah kenapa aku bekacamata kawanai aku anu kada nyaman nah mataku pina pina gatal

kemos kemos model apakah kayak itu nah banyak pokoknya buahnya tuh menghendak foto-foto nah kayak itu nah jadi malam ini ini aku hendak hendak mengetahui muha-muha subscriberku nih nah nah jadi semalam sudah aku anu cerku kirim foto bubuhan ikan CP ke WA aku kayak itu nah jadi malam ini kawan naik uh, eh, buhannya sudah mengirimi ada beberapa foto kayak itu ya lumayan lah jadi hendak ku lihat tik malam ini tuh nah kayak apa mau bubuhan ikam nih nah, kenapa jadi aku sengaja pakai kacamata kawan nih supaya bubuhan ikam tuh kada pinandu lawan aku kayak itu nah kalah nah siapa nang kada pinandu oke kawan lah jadi kawan nih kita langsung aja ke foto yang pertama kayak itu nah yang pertama ada kiriman dari

yang kedua ada Maulida oke lah boleh boleh boleh boleh Cibi maunya Cibi siapa kampunnya nih kalahan Maulida BJB yang anggang oke oke mantap mantap mantap terus selanjutnya rumah ulun di kampung gadang baparakan wan siring menara pandang oh ikam orang banjar lah oh sama juga salam lah gasan ikam yang di sana tapi siapa nama ikam nih kadada ikam tulis nah nama han ya kala oke lanjut Muha lanji nah jar tabalong kacamatan muara uya. Mudahan kita selalu bakawanan haja tarus matai jadi sepertinya tejaga tarus kita di sini he itu nah en. Next lagi waduh barabai parak wakanda, wakanda tu apa tempat kah apa lah.

foto-foto buhan nikah maja kaitu nahan kena mulak butar ngini yang lain bahiri gitu ngalih gitu oke aku sambat aja lah itu alamat enda kalteng Gajali jangan oke salam gasan ikam Gajali lah yang ada di Kalteng

Ruslansyah orang mana ikam Ruslansyah ih eh hmm, hmm, hmm. oke oke gasan ikam Rus Ruslansyah lah eh eh di mana aja ikam berada kayak itu nah udah ikam sehat terus sana kayak hmm, hmm. lanjut Alamat Saita Saitabuk oh berarti sambutannya Alamat Sungai Tabuk jar kaitu uma dua gandingan sidin ai leh uma heh tupi habang nene ngalih abang Hamdan ni kam iih desa bujur sidin ni pencinta wanita kaitu nah pencinta wanita yang sekali dua langsung nah jadi bubuhan ikam tu pasukan Aksan lah yang handak. Ibaratnya yang handak baguru, handak tahu lawan Amang Hamdan, handak tahu di mana-mana warung Jablay itu nah. Nah, amun area Banjarmasin, area Barito ni sidin tahu warung Jablay nang mana nang nah, eh eh di Pasudi mampir kah ya kalahan atau di pokoknya yang ada juga kan paham aja tuh buhan ikam kaitu. Lanjut sanakai. Umpat jua nah kaya buhannya Jamal Jinajah Play Hari ehehehhe mantap mantap mantap mantap mantap Bang Jamal salam lah dari ulun Bang Jamal lah di sini nah kaitu han nah iih siapa nang kada tahu bubuhan bubuhan grup lawan awan abang Jamal nih di grup pasukan Troy sidin aktif di pasukan Aksan aktif jua di pasukan Ragai aktif lah ya

Soalnya idang idang kada mengirim foto kone tapi aku yang minta foto inya kaitu dang jaku bolehkah jarko neh aku pinta nomor foto ikam ikam subscribe kalo jarko ka channel ko hiih jar idang han jadi ku pintai fotonya no pandak sini ja kalo han jadi aku tanang ja aku sudah bijen lawan idang idang nang bungas ne ya kalo han nah handak nomornya kah buhan ikam hiih. Tapi kada kawa aku sembarang mambari kaya itu nah, sariki idang gin aku.
Sombong amat.
Abang tampan, alamatnya tahu ja kalo bubuhan sabalah. Siapa namanya ini yo. Oh bang jay rasanya leh heeh oke salam aja gasan ikam bang jay lah kita sabanua aja jua di sini nah beparakan aja jua kita nih ya kalohan kamu nih jua empat empat

Kawa tu didatangi tu. Hen. Oh kada tahu lah mun ada nang sarik. Oke lanjut. Nama Rizky, alamat Alabiu atau Babirik. Wah, jauh lah. Mm -mm. Nah, gasan ikam Rizky, salam kenal dari aku kayak itu. Heeh. Mudahan kita berkawanan terus, sehat terus ikam di sana lah. hmm, bawai kakawanan juga subscribe channelku nih nah kayak itu nah ya kalau aman rame kita kawan naik terus lanjut nah nama Muhammad Yusuf alamat tabunganen pamurus apa yo ya intinya tabunganen ya oh iya aku subscribe nang paling bungas ujar apa orang Nah ngini. Eh eh. Ayo ja. Supai. Eh eh bujur. Ikam nang pabungasnya nang di sini nah. Tahu aku lah ikam dikeroyok bubuhannya gini ikam. Mm -mm. Oke lanjut. Nah subscriber alamat tabunganen. Hmm, namanya oh anu nih orang Urang barumbai situ nih parak aja lawan aku nih kawan ai. Oh ikam subscribe jua kah ka channelku nih hihi lah ya nah kaitu nah bagus kawan. Ya kalo han, buyar urang parak tapinya subscribe ka channel kita. Jangan nang parak-parak nih gasan manyambati wara tuh kada baik kawan ai. Hihi kawan tuh harusnya didukung jangan disambati. Nah itu. Hmm oke lanjut. ulun orang orang apa hilung bang hilung hilung balangan oh orang balangan gitu lah cuma desanya hilung itu nah aku tapi tahu kawan nai desa balangan nih eh. oh oke okay, oke okay. salam juga sanikam lah sanak lah mm -mm, mantap mantap mantap Lanjut Fuad Hassan. Oh, papadaan kita jua. Tapi ii nah. Anu nah. Sakadawa ni melihat nang di tangannya ni napa ini ii. Model kayak landep nang kayak itu leh ii. Ini cocok gasan anu aja nih hulunya cocokakan ke mantan ya kalau nyaman bincol menjang wasinya jangan kawan naik kasihan mantan kita itu nah, ii. Oke lanjut

Pada hi kakawanan saripai ada itu nah ie to ada ter anu to OG channel tu to terwow terkece di banua to ee kandak ee ampun. Hai ada alamat play hari play hari alamat play hari. oh namanya namanya oh namanya Siska kawan naik eh Siska ini namanya itulah Siska apa kurang ingat juga aku nah eh. pokoknya kesan ikam lah ding lah yang ada di play hari salam dari aku di sini gitu nah intinya aku doakan aja terus kesan ikam kesan bubuhan yang lain juga supaya kita sehatan terus gitu nah nyaman kita maulah maulah maulah apalah intinya khususnya aku pokoknya tuh nyaman aku melakukan konten gasan menghibur-hibur buhan ikam mm -mm. lanjut konai Lutfi alalak tengah RT 4 gang keluarga bah lengkap ya kalah Hai eh Lutfi nang katujuh memucili bubuhannya di grup tuh eh, eh tahu aja aku piai wan ikam tapi sayangnya piai foto ikam kata tapi jelas nah kayak ini ditutupi pulang lawan coretan gitu kayak pakawan anak pinandu aduh

Nama youtube nya asir kosong lima nama instagram nya itu asir underscore kah tu sambatannya leh aku kata tapi taha heeh hmm oke lanjut Tanjung kecamatan uya muara uya jangan bepadah lawan ipikul lah Nah. Oke lanjut nama Gapar New, alamat negara HSS. Mantap mantap mantap. Bawa kacamata juikam leh sama kita nah. Eh eh. Lanjut lagi Nina Halus pina halus waw martapura cari jalur nah kode kawan ai nah kode kawan ai nah ada kodenya kawan ai cari jalur jar nina eh, eh nina halus berarti orangnya ini masih halus gitu Oke, salam juga sanikam Nina Halus. Mudah nikam sehatan terus di sana. Kayak itu terima kasih. Kam hakun mengirim video eh mengirim video. Terima kasih Kam hakun sudah mengirim foto kayak itu lawan aku di sini. Iya iya iya. Nah, jadi kawannya itulah muha-muha subscriber OG channel. Eh, eh, jadi berarti kayak ini nah kawan lah buah nikam misalkan nang parak nih khususnya nang jauh ya sudah kan yang jauh jadi kesan buah nikam yang parak kayak

Sudah jarku jangan tapi mengirim modelnya ya paham lah buhan ikam ya kalo han jangan mengirim yang kada tapi kakaruan kaitu aku kada ketuju kawan ai hihi. Oke kawan lah jadi sampai di sini aja kawan ai video ko mudahan bubuhan ikam katuju jadi kita kawa pulang betamuan di